Mähriban tomaşaçylar şu günki konsertimizi biz elbetde biziň mähriban zenanlarymyza bagyş etdik. Mähriban zenanlar hakynda näçe söz aýtsaňam az. Dogry dälmi? Beýik şahyrlarymyz zenanlar hakynda näçe aýdymlar düzüpdir. Ine meselem Gözel bardyr gözellerden zyýada, onuň hyzmatynda durasyn geler. Dogry dälmi? Hyzmat nire? Gul bolýaň, gul olaň yzynda. Alýansaň däli bolýaň alandan soň nätjekdä çydamaly bolýaň ýaşaşyp bolman. Olar hakynda dogrymy aýtsaň olara ýaranmak kyn gyzlara ýaranmak kyn dogrymy aýdýan sebäbi olara bir sözä az iki sözem kän dogry dälmi bir ýar sözem ýok dogry aýtdyň olara üç sany ýaragy bardyr esgerler şo ýaraglar sizde de ýokdur birinjisini aýdýan göz ýaş Bulary harby tanyň onuň esgeriniň zahady bar. Ikinji, ikinji, näz etmek. Üçünji, serraýlyk. Şol üçin eline aldymy, edenini edýär zenan. Meselem, ine, erkek adam maşyn sürüp baranda nädýär? Geçip gidýär, sähel, sähel, sähel, düzgün ýol bozýar-a. Ýoluň düzgünini bozýar, gaýy saklaýar, dogry däl? Jürrt. Opa her durýarka Allajan, Hudaýjan geçiräýt-de samanja, bir hiç zat bolmaýtdy, gaýyçy edip gelende, Döwlet ýol gözegçilik gullugynyň maýory Nepesow, ýa şul düýn bozdun dýabol ýaňky çyk, ba, bagyşlamjan, bagyşlamjan, indi, indi etmerin diýýär, dogry däl, aýaly maşgala nädýär? Birinji gyzyly geçýä. Ikinjini geçýä. Sebäbi oň kellesi tikinçide. Köýnek tikdirmeli-ä, dogry däl? Onuň ýaňky gaýy saklaýan ol nädýä duranda? Ýaňky gaýy gelýä. Salam dogan. Bagşy Döwlet Öwezow şunuň gullugy maýor Nepesow. Meň adym Maral. Mümkin öze ulagynyň resminamalaryny görkezäýiň diýýä ol ýaňky. Ulagymyň adyny Nissan T-de näme bilen görjegiň? Onuň ol tutanyny puşman edip goýbermek bilen bolýa. Öýlenýäň. Öýlendiň. Ine aýalyň bilen näme oňuşjak bolup hemme zada kaýyl-da. Ine öýe ýetip gelýänsiň işden. Işden ýetip gelýäň welin bir dostuň zatyn gabat dile öňünden Myratjan Döwletjan azaja gör bir öýe gideli-de bir oturaly diýýä. Ýüz dönderip bolnak ýürek ýuka da dogry dä. Gidip iýip içip indi öýnüň gelýäň ol aýallaň beýik tarapy da gelýäň ol ididem nahar taýar. Nahar iýjekmi diýýä ol ýaňky. Sag bol keýwany iýdirdiler diýýä ol ýaňky näme diýýä. Owalam bilýädim idil iýip gelýän ýeriň bardygyny. Iýdirle diýip aýtjak bolma senden zenanyň ysy gelip dur-aý üstüňden. Ýok, oňa tersine şoň göwni ýaramak üçin şu dostlar ýalbarsa-da öýüge ýetip gelýän ylga kirip iýdirin, az jöllim däri. Hä? Hä, iýdirmedilermi? Ýa depdilermi depmeli ýeriňe? Şoň üçin olara ýaranmak kyn. Ýöne zenan maşgarany Boýnuňa mindirseňem azdyr, dogrudanam. Emma bir zady bilip goýuň, bir boýnuňa mindirensoň depä özi dyrmyşyp çykýandyr.